Türkmenler baglasak bir ýere bili gurudarys diktatory haram gulyny Ahal Mary Lebap Balkan Daşoguz bir döwlete gulluk etsek bäşimiz. Salam aleýkum eziz ildeşler watandaşlar ähliňize salam. Bugün ýigirminji iýul hemmäňiziňem Gurban baýramlaryňyz bilen! Berýän gurbanlyk sadakalaryňyzy Allah dergähinde kabul etsin! Men bu goşgy setirler bilen näme diýmekçi bolýan? Agzy birlige çagyrýan, tamam! Şu geçen hepde şu Murat Kurbanow, e, Döwlet Baýhan hemem Timur Serkerde şolaryň çykyşyny gördüm men, şu Türkmenimiň kanalynda.

Kimligiňizleri özüňiz gowy bilýäňiz. Şu direliş diýdi, Saddam diýdi, Mälik diýdi. Her hili wideolar goýup, näme edip, hajathana, o, bu, ýene kim nämeler diýip. Men bir gürlemezden öň bir zat düşündireýin. Türkmenim kanaly Döwlet Baýhanyň kanaly däl. O halkyň kanaly, o türkmenleriň kanaly, o meniň kanalym, o seniň kanalyň. O Lebap Daşoguz bolsun, Mary bolsun, Iran türkmeni bolsun, Afgan türkmeni bolsun, Siriýa türkmeni bolsun, dünýä türkmenleriniň kanaly. Wsýo. Ýöne şu käbir adamlar şuň ýaly öz pikirlerini näme edipdir, o bu siz nämeden närazy? A bolýar siz diýip bilersiňiz, sen hem öň tankytlaýardyň, sökýärdiň, näme etýärdiň? Howa men sökýärdim. tankytlaýadym. Murat Kurbanow bolsun, başgasy bolsun, polny agzyma gelenini sökýädim. Ýöne näme üçin sökýädim? Potam şuda agzybirlik ýokdy. Häzir Allaha şükür agzybir bolup barýar. Ine, men şu agzybirligi goldaýan. Halkyň güýji nämede? Diňe agzybirlikde, başga zatda däl. Ýa bir talkowy lider o güç onda däl. Güç az birlikde şonu yapdan çykarma. Şonun üçin goyun, öyke kinäni goyun, unudun. Eger biz beydip yöresek bir birimize poh atıp, name edip, şey bunun izi, izi üzülen ok. Ine, iki ýyldan bäri şu göreş dowam edýär. Ýöne bir-birimize tankyt etmek bilen dowam edýär. Ýöne yzy üzülmedi. On ýyl geçsedem üzülmez. Şonuň üçin agzybir boluşymyz gerek. O ýa Murat Kurbanow o Türkmenim kanalyna bardy, näme etdi, öň hapa diýip aýtdy. Aý, aýdanda näme, menem aýtdym. Menem sökýädin-ä şu Murat Kurbanow bolsun, sökýädim agzyma gelenini. Ýöne şu Murat Kurbanow öz namesini ine özi şu bir adym öňe atdy, bir adym öňe goýdy şu agzybirlik taraba. Ha näme üçin soň men goldamaýyn? Koneşni goldajak. O meniň niýetim o bir bähbit däl, näme däl. Meniň niýetim ýurdumyzy düzeltmek. Meniň niýetim agzybir bolmak. Ine näme, wsýo. Eger geljekde-de Murat Kurbanow halal adamlar bilen işini dowam etse, şu Işini dowam etse näme etse halal adamlar bilen ýöne öňünden aýdaýyn. Halal adamlar bilen işini dowam etse men polny goldaýan Murat Kurbanowy. Tamam. Bir Murat Kurbanowy däl. Şu agzy birlige goşulan adam men polny goldaýan. Şo. Şonuň üçin ezildeşler. O bu gepiňizi goýuň her hili bolmadyk üstüňizden güldürip utanaňzokmy? Ýadamadyňyzmy bu zatlardan? O buňa gürlär, ertir bu çykyp oňa gürleýär, näme edýär? Geliň, ine şu türkmeniň kanaly opşi kanal, hemmeň hemme adamyň kanaly, hemme türkmeniň kanaly. Arz şikaýatyňyz barmy? Geliň şu kanalda çykyş ediň, aýdyň. Ýa sizde öz kanalyňyz bar, nämeňiz bar? Men oňa garşy däl, o öz pikiriňiz o. Patamu şu o öz kanalyň. Ýöne türkmeniň opş kanaly, türkmenim kanaly. Şu. Şonuň üçin ezildeşler, hemmäňizi agzybirlige çagyrýan. Şo. Ine şu Murat Kurbanow, Döwlet Baýhan, Timur Serkerde şu başyny başyny başlap berdi. Ine şolar şu bir ädim Ädip berdi agzybirlik tarapa. Indi biz şony dowam etmeli. Tankytsyz nämesiz. Halal adamlar bilen dowam etmeli. Men bu taýda köp gürlän oturan peýdasy ýok. Şonuň üçin bolýa köp sag boluň.